Min kienet propja il-Madalena? Sempliċement ħabiba ta' Kristu? Jew l-iktar dixxiplu maħbub tiegħu? Mara ta' triq? Ommi tfal ta' Ġesu? Jew mara midimba eżorċizzata mis-seba' demonji? Kollha idejat li xi darba jew oħra xi ħadd jew ieħor ħareġ bihom. Skont il-Bibbja, Il-Madalena, jekk ma kienet xejn aktar, kienet l-ewwel xhieda li vverifikat li Ġesu qam mill-mewt. Il-Vanġeli jaqblu li kienet qrib Kristu fl-aħħar mumenti tiegħu fuq il-Golgota. Imma din min qalagħha li Kristu u l-Madalena kienu miżżewġin jew li kellhom it-tfal. M'hemm xejn li juri li dan ma setax ikun, imma biex inkunu għadna kollox, m'hemm xejn li juri li dan kien. X'aktarx li l-Maddalena kienet mara li toqgħod waħedha u li kienet finanzjarjament indipendenti. Imma d-dubji jinqalgħu meta xi ħadd jistaqsi jekk dak iż-żmien mara setgħatx tkun indipendenti u jekk dak iż-żmien kienx aċċettabbli li raġel bħal Ġesù jibqa' ġuvni. Vera li kienet mara ta' triq, il-Bibja qatt ma tajtek. Hemm l-idea li l-Madalena kienet dik l-adultera li Kristu ħeles mit-tħaġġir. Imma x'aktarx li din l-idea hija konfużjoni sħiħa, l-istess konfużjoni li rriżultat biex il-Madalena tkun meqjusa bħala dik li ħaslet saqaj Kristu bidmu ħajnejha u xxuttatlu saqajh b'xara. Ħafna jemmnu li l-ebda minnhom ma kienu dik il-Marija mill-belt ta' Magdala. Nafu kif kienet? L-artisti spiss pinġew lil Madalena bħala mara sabiħa b'xara maħlul u mhux mod tibvelu xi ħaġa li f'dak iż-żmien kienet tkun skandaluża. spiss ipinġuha għarwiena jew kemm kemm mgħottija b'xagħar twil aħmar simbolu tal-Passjoni. Fl-arti, Marija l-Maddalena tidher dejjem f'pożi drammatiċi u sentimentali, ħalqha miftuħ f'nofs twerżieqa ddisprata, iġġebbed xagħarha, tibki, qalbha maqsuma bħal mara li tilfet ir-raġuni għax tilfet lir-raġel ta' ħajjitha. Fil-ħajja vera, x'aktarx li ma kienet xejn minn dan, imma kienet x'kienet nanna l-Madalena tqanqal ħafna lill-artisti. Mill-pitturi għal-letteratura u anka films minn The Last Temptation of Christ u The Passion of Christ sa rock operas bħal Jesus Christ Superstar ta' Andrew Lloyd Webber.

li jitkellem dwar il-ħafna sigrieti li mid-dehra hemm moħbija fil-pitturi ta' Leonardo. Dan Brown jiġbed l-attenzjoni li m'hemm l-ebda kalċi fil-pittura u li viċin Kristu hemm figura ta' mara flok ta' raġel. Skont il-ktieb, din il-figura mita ħadd ħlief tal-Madalena u li kienet hi l-vera kalċi tad-demm ta' Kristu għax kienet tqila b'ibnu. M'hemmx xi ngħidu li l-ktieb ta' Dan Brown anqal reazzjoni kbira u warajh inkitbu ħafna kod boħra biex imeru dak li qal Brown. Skont l-esperti, il-persuna li Brown isejjaħ mara, fil-fatt, meħat li fid-dixxiplu Ġwanni li fi żmien Leonardo kien dejjem jintwera bħala żagħżugħ ftit femminili, bla baffi, id-dixxiplu maħbub minn Ġesu Kristu u dejjem viċin tiegħu. Insomma, illum x'inhu t-twemmin tal-Knisja dwar il-Madalena? il-Knisja Kattolika Rumana Ortodossa u anka dik Anglikana jikkunsidrawha qaddisa u l-festa tagħha tkun ċelebrata f'nofs is-sajf fit-22 ta' Lulju.